Helo a chroeso i Gareth efo fi, Gareth! Heddiw dwi'n cael y pleser o cwmni rhywun sydd yn triple threat, mae o ar y teledu, mae o ar y radio, a rŵan, achos bod o ar Chatshow fi, mae o ar yr internet! Rhowch groeso mawr i Trystan o Trystan ac Emma! Iawn, met! Haia, Gareth, sut wyt ti, met? O, oh, dwi'n iawn, diolch. Ti'n oce? Dwi'n iawn, diolch yn y tad. O, oh, trwysta yn Elis Morris. Sut mae'n mynd? Yn dda iawn, diolch yn di. Neis bod yma. Uh, ti, di, ti di bod i Cynarfon o'r blaen? Do, dwi'n gyfarwydd iawn â Gynarfon achos fama di hometown fi. O, oh, ni'n bod chdi dod o Deiniolen. Wel, ia, Deiniolen dwi'n dod o de, ond fama di fatha, tod, mynd i dre, mynd i siopio neu rhywbeth, mynd i oh, quick system. O, iawn, oce, okay, dwi'n dallt.
Chos, uh, ia, mae ma nain rhywun peth. Yndi. Yy ma' ma' Nain Deiniolen yy ma' hi'n dod o Deiniolen. Dyna Nain pam chdi? 'dan ni'n galw hi'n Nain Deiniolen. Rili? Ia. Ma' gynno fi nain sy dod o Deiniolen 'fyd. O! Ma' nain fi byw yn Pentchehelen. Yn fanna gath dad i fagu. Ia. Ia.
Fanna o'dd o'dd Phil the Power Taylor yn byw yna ers dalwm. Oedd?
Oedd.
Wel na- dyna be' o' nain yn deud. Go wych. Oce, dwi'n coelio chdi. Boi darts. Ia.
Ti nabod o?
Dwi dwi'n gwbo pwdi o. Phil the Power Taylor.
Ia. Dad yn foi darts oedd? Dad chdi di Phil the Power Taylor? Na dim dyna ddedis i naci?
Cos o- ma' dad chdi byw yn Pentre Helen. Nadi.
Odd gath Ma- dad i fac-... Odd Phil the Power Taylor yn byw yn Pentre Helen according i Nain Deiniolen. Oce. A ma' dad chdi boi dart. Yndi. A ma' Phil the Power Taylor hefyd yn...
Boi dat. Boi dat, ia.
Yndi. So, ti'n rhan o, ti'n rhan o double act, dwyt? Yndw.
Chdi sy'n, chdi sy'n actio rhan Tristan, yn Tristan ac Emma. Dwi wastad yn neud pethau by- a'ch ben fy hun. Wyt. Ia, dwi, dwi, dwi, dwi erioed di gael uh, partner. Tria fo.
Lot haws! So, dwi 'di pitsio ambell i syniad i Esped Rec, iawn? Ie. Efo, efo fi'n cyflwyno, yn amlwg. Ie. Ti isio fi roi, dechra roi enw chdi i lawr ar y pitches 'ma? Efo chdi 'lly?
Ie, jyst fatha, a wrth, a ma' Trystan Ellis Morris hefyd yn mynd i fod yn cyflwyno.
Ie. Ia? O pam ddim? O, gret. O, ideal. Ti'n mysio gwybod beth yw'ch syniadau? Wel, dwi'n siŵr bod chdi'n mynd i ddeitha fi. Nope. Oce. Okay.
Ond, uh, ia, diolch am eich vote of confidence. Oce. Okay. Oedd gyda fi un, um, arteithio Tristan Ellis Morris oedd enw fo. Be oedd yn mynd i fod, iawn? Ie. Yeah. Um, oedd yn mynd i gael uh, person adnabyddus Yy strapio nhw i cadar a jyst jyst fatha ar teithio nhw 'de? So jyst t'go' electric shock, tynnu dannedd, yym clamps, car batri. So, swn i'n rili falch i gael chdi on board. Dwi'n cweit yn meddwl bo honna'n taro deuddag rywsut. Isio bach o tweaks arno fo alla. Ia? Ia.
Alla i tweakio chdi ar yno fo. Syniadau eraill fi, um, spin-offs i priodas 5,000 'di lot o'n nhw. Ocê.
Uh, hen parti canpynt. um, divorce am ddim. Uh, bedydd 50 quid. Stag parti 20 quid. Uh, te cnepgrwn 1200. Ti'n eisteddfod ti, Lenny? Ynddo.
Yndw. Yym nes i nes i beirniadu cystadleuaeth ar hwnna flwyddyn dwytha do? Do gathon ni chat yn live ar y teli. Yn fyw ar Esbydwch Ac? Do? Odda chdi'n ofyn? Chydig bach.
O'n i'n ofyn hefyd.
Odda ni ofn yn gilydd. Oh god o ia o'n i'm o'n i o'n i'n terrified. Na pam? Nes i bon ffri- achos s- swn i 'di ga'l sa wbath 'di gallu slipio allan. O'dd... O o geiria dwi feddwl. Ia ia.
Oedd Heledd Cynwal yn excited iawn bod chdi ar y rhaglen? Oedd, nes i'm gael siarad efo hi ddo. Na. Nath y cynhyrchydd specifically deud paid â siarad efo Heledd Cynwal. O, um, Ti'n boi live telly wyt? Wel dyna lle nes i ddechrau de. Nath deryn bach ddeutha fi iawn oh, bod chdi di dylyfu gen yn ganol cyfwiliad unwaith. Uh, Sgen ti unrhyw tips cyflwyno'n fyw? Yym, peidio gwneu hynna. Be nes di? S- Be ddigwyddodd? Yym, so So o'n chdi live ar teli?
Live ar teli. Ti'n cyfweld rhywun? O, Wel, o'n i wedi gofyn cwestiwn, oedd hi'n deud yr ateb wrtho fi. Ac obviously, ti'n be nath ddigwydd, o'n i mewn pabell, mewn stondin yn rhywle ar maes steddfod, a nes i weld rhywun yn cerdded heibio yn gwneud... A ti'n mae o, Ti'n dal o yndwyt? Mae'n catchy. Ugh, ie, dwi'n gwybod beth ti'n feddwl. A wedyn nes i...
A mae rhaid bod... Oedd meddwl fi jyst yn mynd i rywle, a nes i jyst mynd yn ganol ateb hi. Ie, yeah, a wedyn nath hi fynd, o, oh, be, dwi'n bor, borio chdi yn wan, do? Ond digwydd bod, digwydd bod, o'n i, o'n i'n nabod i ac o'n i wedi cyfweld i lot o weithio yn y gorffennol. O, so, gathoch chi bach o banter wedyn? Dwi'n cadw chdi ar dy hun neu rhywbeth fel yna, nath i ddeud. A nes i wedyn cael massive panic yn meddwl, o, dwi byth yn mynd i weithio eto. O, do. Iawn, ges, ti di gweithio dipyn eich syniad do? Wel, o hynna ta deg mlynedd yn ôl. O, iawn, so...
So, wa- so mae pob di anghofio amdano fo rwan? Tan ŵan, yndi.
Tan rwan, ia.
Yndi.
Pro, ti proffesiynol iawn, wyt? Ydw i? Dwi'n meddwl. Dwi'n licio meddwl bo fi. So, ti ag Emma, dych chi efo, uh, dych chi efo Priodas 5000, a hefyd dych chi ar Radio Cymru, yndych? Yndan. Be di enw'r rhaglen?
Trystan ag Emma.
O, inventive.
Ia.
O, sori, gyda fi bach o llais chocolate nhw yma. Nice one. Diolch am ddod am t- chat, Chris Dan. Diolch, Gareth.
Neis gweld chdi. A cofi fi at pawb yn S4C. Mi na i, saff A yn neud. nain deiniolen.
Siŵr yn neud.